terry go diragalang ka mo mogatšakang ka hlalosa
ke re motho o nyakang ka mogaka na motho yo a ke tsebe gore o nyaka eng e kamo go kgonega jwang gore o tsene le motho ka mo betromong ya rena ke moka ga o fetša o tlompotsa gore wene ga o tsebe gore o tsene jwang Tshepi, motho yo o tlile go wena. Ge a tlile go nna, o nyaka eng ka kamareng ya ka? Sesi, o nyaka'ng ka kamareng ya ka? Hum, o jola le monna ka ke re? Tshepi, ngwana wa batho ga a tsebe selo. A re mo tlogele a tsamaye, re tla šala re bolelela nna le wena. Terry, wa tseba ke'ng, a ke nyake go selekišega. O ka se tsenye mosadi ka mogaka. O nyaka go mpolaiša ka di side chick tše tša gago kgane? Mogatšaka o se ke wa hlaba mašata hle.
Wa bona wene he go no ba gore ke tšhaba gore o ka ya wa ntshwariša le mola go se sowe he e be ke tlo go gitlanya e be ke tlo go gitlanya wa tloga ka moo dutla madi ke a go botša.
Tshepe, ke kgopela re dule fase re bolela bjala ka batho ba bagolo. Ga o mpotše selo moswene, ke re o mpotša masepa. Ke a kwešiša gore o kwatile mara o se ke wa leka wa nroga hle. E bile ga o te tshole ka seo se dirilego. Ke eng? Hm? O nyaka gore ke go tiele matsogo? He, ke be ke hlakele gore o tlišitše Nyatsi ka mo gae. Gapane e be nka se cheater e le mola gore wena o bo phela le gona ka mo gae. Terry, gabotse o nnyakang? Gane ge ke se gona ka mo gae, a ke se ke, a ke be ke le mmerekong, mm, a ke be ke le mmerekong ke berekela nna le wena. Gape wena ka tsela yeo bedilego ka gona o ka se kgone go kwešiša mabaka a ka. Yesus, o se ka nyaka go nkgafiša. He, o nyaka go nkgafiša moswene? Ke mabakanyana selwana mang? Terry, nna ke o hlapa ke go šiye o šaloga fa o le one. Oo, ke šetše ke thomile go gafa jwalo. O gafa wene go mmotsebe. O gafiša ke sa tšhikinyane eo ya gago gomme.
Yo, le hono gona ke nyakile go hwela ka metseng ya batho. He, wa tseba go ratana le banna ba metsi a go nyakega.
Wena motse o ka re ke a go tseba monna. O ntsebela kae wena nyaope poeten? Ke ya go gopola. Kwena la go jela tshepi monna. Wena, tloga mo ga ka wa nkga man. Ga go nkga wena sethuba malapa tena. A ke na nako ya go raloka nna. A ke tlo roga ke wena. Wena kgarebe ping. Gabotse ga o swabe o ratana le banna ba go nyala ma nna le go ka kgokološa mahlo a gago a go duma banna ba baka ga o ntšhoše sane wena o seke wa nyaka go nhlolela ntlogele nna gabotse lesa la gago le go botšang wena gabotse o patlametše dikgara tša monna batho le go botšang gabotse
Terry, ke gore wa number o tliša side chick ka mo gae o ntšea jwang mara tshepe nna ke cheatile ka gore ke jewa ke bodutu ka mo gae ge wena o ile mmerekong ke nagana gore o swanetše gore o dire something se e le gore se tlo go keepa busy gore o se ka tla wa cheata gape e be ke naganne gore ke bule business ke no ba le problem e tee fela wa tseba ge e le nna ena A ke nyake lenyalo la rena le senyega A se kgale re nyalane A ke nyake go sega ke batho Ke a go kwa mara wa ka re ignora taba ya ka go bula business Terry tšwa o emenyana ka taba business please Gape go sa nyake re bolela ka taba ya business go ra gore o nyaka ke tšwela pele ke cheater Aowa gape se ka bolela kwa re romme ke nna kwa basading. Alright, ke tla founela Mbali ka mmotša gore taba ya ka le yena e sa le on. Terry, gape o ka se bolele soo. Gane wa o ka ra o bone seo se dirilego o ka re ke phošo. Aowa bathong, o tlo mmakatša bjale. E re nna ke go tlogele ka gore ke a bona gore ga se wa ikemišetša go ntheetša. Okay, okay. Bolela ge. O re bothata bja gore o sa thome kgwebo keng? A ke na tšhelete. O ra gore o ka se kgone go ntšeela loan? Aowa, Terry. O tlo mpatela ka eng ka re wa bona gore ga o bereke? Ge business ya gago yona ya se bereke, ko patela ka ang nna loan yekhwe? Oh, mose go ra gore wena ga wa believe gore business ya ka e ka ba successful? Wa nnyatša. Aowa, ga se gore ke ya go nyatša, e no ba gore ga ke nyoko tsena dikolotong ka baka la gago. E be ke bolela nnete mola ke re wena ga o nrate. Terry, ke ya go rata. Le mola ke sa go rate? Aowa, e be nka se go fe tšhelete ya gore o ntšhetše magadi. Se o nkgantšheletša gore wena o na le tšhelete ebile o nkintšheditše magadi? Nroge ga go na taba. Aowa, a ke go roge. Ke no ba ke go gopotša gore ke dirile eng go go bontšha gore nna ke ya go rata. E re nna ke tsamaye ke yo robala. Go a swana mos.
Terry, Kgane wa yo gana go ja? Ke o ja bjang o sa ntlhomphe ka mo motseng? A ke sa le monna wa lapa mose? Terry, Ke re kgane bothata ke eng hle mpotše? Mosadi ke wena, a ke nyake go bolela selo le wena, wa itaola kere? Kgane ke šetše ke dirile eng? A ke rone o tšea diphetho ka moka ka mo gae o le one? Gape wa ngakantšha, gape ke re o betše o betše ebile nna o ng-accusa ka dilo tše e le gore a ke di tsebe. O swanetše go bolela sona, A ke re nna ga o ntheeletše ka gore a se ke rutege? Di tsena kae jwa le tšona tšeo? A ke re ke wena o rutegilego feela ka mo gae, se go tla lla sa gago sehlako. Ke rile ntšeele loan ke kgone go thoma business wa gana. Le gore ke nyaka go hlokomela wena ga o bone. Gane, o nyaka gore ke go tšeele loan ya bokae? Ke nyaka ya 250,000 ranta. Terry, tšhelete e kaso? Haowa monna o iša kae? Ke nyaka go reka taxi my love. E re ke tlo ya pankeng ka moswana ke tlo ya ke kwa gore na ba tlo dumela go mpha yona ebile ke ya tseba gore aba le ge nka no go tšeela yona loan e tlabe ke investa go future ka le wena wa bona go bolela so o thoma go ntira gore ke bone gore why ke go nyetše
Ya ne monna a tla ntshegiša ka batho a namba a tsenya mosadi ka gae ga ka ke se gona yo ya ne a go boima yo go mo tlogela gona nka se mo tlogele ka gore ke a bona gore ke gotše ene nka se tle ke sa nyala ke motho ke na le thirty five years. Ene lenyalo le yo ke le hlaketše bathong. Go give up-a gona nka se give up-e. Yo aa go a baba go ba lonely shem se ke se nyakago nna ke nyaka go no ipona ke le ka gare ga lenyalo ebile ke na le bana ba ka ba bararo. Ge nka divorce nka tla ka thabiša manaba a ka ya ses ba ka nona gomme ke a kgotlelela mo ga ba se gore le bona manyalong a bona ba happy ba sa fara mos re jo swana e re ke no ya ke mo tšeele loan ela ka gore ke nyaka gore le yena tliše tšhalete ka gae le ga a ka njolela mara reng yona yo ae o apešitše nna wa reng ke nna
malebo wa tswa ko go rata go se lekane le selo ntho ndiretšego yona nka se tsoge ke e lebetše nna ke no thabiša ke gore o tlo kgona go reka taxi then wa ba busy wa agela bana ba rena bokamoso jo bo botse mo gona ke nnete le nna ke tla ikwa o ka re ke monna ka ge ke tlabe ke kgona go providela Terry, Ke kgopela gore o ntshepiše mane gore o ka se tsoge o nthithetše gape. Akere wa bona bjale o nyaka go senya dilo mola ke rerešapa. Aowa, Papa. E no ba gore ke nyaka gore o ntshepiše gore o ka se tsoge o mphošeditše gape. Eish, wa tseba ke lapile, shame, yoh!
Tshepo, o mo fetše tšhelete yela go joint account yela ya rena akere?
My love, kgane ga o nkeše mmerekong today? Ka gore ke a kgona go bona gona gore o ka re I know mara go na le mo e le gore o ya gona. Ke nyaka go kitimela kwa taxi rank ko checka gore taxi e šoma gabotse na. Aowa, ke moka jwale nna ke ye mmerekong kang? Namela taxi my love, ke tla go lata ge o tšhaya. Mbali, re swanetše go tšhentšha ownership ya taxi yela e be ka wena gore ge ke divorce CV yela ke se ke ka loba selo. Ke mogopolo o mobotse oyo my love, a se ra swanela go robalela tsebe. Terry, wa e bona koloi ye e tlang e kitima?
He bana, ga re monelo dira eng yona mawena?